Ejuma eria ekero riaika, naende agaaka esimio ere bweka, agateba abamwande bagasegete, Morusie omwana oyio aria ase enyomba eria mwachiete, na inche imokonye ore onde moyo. Goika ase engaki yaigete, emessage egatoma gochia ase omwana omwabo, egoteba ng'a Faith igaitire atindekire nyaroo y'egetanda, mogende neserikari erinde mochie komo komorusia oo.
Rigaika tara iseri na tano omotienyi o saba, omomura oria agacha baka mwane isiko iga iga, agantebia, Mama ase eng'encho twache abaibori bane bachandanire na Faith, inche ntaete kogenda Kisumu buna nde iga. Ogokong'a Faith togende nere Kisumu, tomanye gocha koirana ase chingaki chinde echi. Toranyore abaibori baria bapoire. Aganteebia ng'a ndagere tari moiseke omwabo Faith, ee nigo otomere emesegi eye iga, oteebie abaibori bago ng'a Tarenania, omoitienyi o ikomi, nakwete agatindekwa nyomba. Oteebie abaibori bago bache nabasikari bache korusia omobere. Aganteebia kogenderera tonyare gontext, tong'akere esiimi, eti account eye iga enanyarete koba ginkohaka. Riria bwegete sendi kia bosongo vibes. Rituko ria rero nigo nde aase ekenyoro kia mosiabano bw'ondonya, ekia gotoka aase lokesheni eye ya Itibo, ime y'egwodi ya Samita Mokwerero, ekaunti ya Kisii. Ngikenderete aria iga rituko ria rero, nigo nachire iga iga as'eng'encho y'ogokumburia na gotuka igoro y'omonyaroka oyomo, oyotogekanete gatindekire nyaro y'egetanda, nigo egotebekana ng'a omonyaroko oyo iga nigo arusetigwe omwabo oo gaiga, amo nomosacha oye gose eboyfriend, akamoira bache kogenda Kisumu koreng'ana amo nabaibori baye. Lakini Korwa omotienyi osaba arusetie gosoa boga iga, nigo anyare koba gakobora, goika ekero omonto oyomo arikerete omosubati omwabo emesegi ase Messenger, akamotebia, Omwana omino mokorigia atindekire asegete nyaro y'egetanda, genda momorigie ororo. Egaikera ekero efamiri yaruete geiga ekagenda goikera ororo gochia korigia omonyaroko oye iga, na komonyora nigo atindekire nyaro y'egetanda. Na boria boria ng'a ase amasu aria amange rituko ria rero tindi amo na Rogers kaka Sungura. Inche nigo nkorokwa Nyabuto Dennis, gose nabo ogwancha ondangeri Kuntu. Nigo ntagete twende eyemo ase eyemo goika aase enka eye iga y'aba Faith, Osoro, ekero tomanye ng'a ninki kiabete na kero kende Faith oyo iga onyare koba kagosira, naki ase rusetwe ase ensemo eye iga. Nchwa amo ninche. Ase amarieta ya nkoruku Masiri ni kwamboka, Tom. Omwana one iga ore korokwa Faith mora Osoro, nigo barenge obosani na omomura oyio emiaka nonya na ebere gochia magega nare kobanyora paara iga iga. konya ataranyora nonya omwana. Igaikera bono omotienyi ogatato bwa omwaka oyo, agacha akanyuoma omwana oyo, akabera obaka omotienyi ogatano bagasinyana na abaibori baye agacha. Ekero achete iga iga omwana oyo akabera iga iga agokana tari koirana bo machoge. Bono igaikera omomura oyio akonya gosumbera paaro iga iga akonya gosumbera paaro iga iga, igaika tarehe ishirini na tano omotienyi osaba. Omomura oria agacha bakamwana isiko iga iga, agantebia, Mama ase eng'encho twache abaibori bane bachandanire na Faith, inche ntaete kogenda Kisumu buna nde iga. Ogokora ng'a Faith togende nere Kisumu, tomanye gocha koirana ase chingaki chinde echi toranyore abaibori baria bapoire. Akang'a siringi mia tano, agantebia onya kogorera omwana amabere. Akabwata agasabe bag ya omwana one bw'esukuru, Omwana oria tabwate ebagi ya koimokeria chianga, bakabeka chianga chiria. Naende akamenta eribu, agantebia, Ogende ogorere omwana ebagi. Inche nkabatiga bakagenda. Mogoroba omwana oyio nagete esimi agateba, Twaikire egetugi maambia togochia Kisumu, lakini gochia maambia yaye mawasiliano taiyo, esimi teiyo, kende gionsi nkeiyo. Mpaka bono buna ere atomete emesegi ng'a inche moyie omwana oino. Igo akwete ntindegete nyaro naitete omotienyi o nane tara ekumi. Moche nabasikari abange motindokore, nari tong'ete korigia omwana. Naende no tomonyorete otindekire nyaro eyio ekero twaramorigerie amatuko agotobora nyaro agwo rakini no arwete naende. Bono naende ogosaba kwane ngosaba ekebande na kera keiga eiraraneti, omwana oyo goika aganie amasomo gochia mo motwe goika amorigerie chibesa akonyeke buna entakana. Bang'iraneria ekebande ne echianga chia omoiseke oria. inche inche gotwara iga iga rakini ekebande bang'e inche gokonyera omwana, okwo nakwo ogosaba kwane. Bi Charity Nyaboke, Inche omosike omwabo Faith Moro oyo osirete. Rienge rituko ria aramisi ewiki eria iyerete tare tare twenty, nkanyora emessage Facebook omonto antexteti omomura okorokwa Chris Nyamariri, agantebia ng'a nkagere tabe mosike omwabo Faith, Eena, igotomera emeseji eye iga, Oteebie abaibori bao ng'a tarehe nane omotienyi o ikomi nakwete agatindekwa nyomba. Oteebie abaibori bago bache nabasikari bache korusia omobere. Aganteebia, Kogenderera tonyare gontext, tong'akere esiimi eti account eye iga enanyarete koba ginkoake. Ngakera abaibori esiimi rituko erio ria aramisi botuko, rituko ria Friday bagachaka komorigia omobere. Bagachaka komorigia, bakenda omochie oyio mbamonyorete, naende bakairana, bakabona buna bachete komonyora, bakamotinda korwa nabasikari. Nimomeetie egetukia. Naki bariirete gocha ase efamiri eye igwo te ase omosike omonto atebisanetie? Inche namomete omotenyi o gatano ekero nachete eka, omosike omonto agantebia ne boyfriend yaye. So oyo okoitire emessage noyio omokabere ogocha omosike omonto? Na omomura oyo. Yetang'irwe Bernard Birundi o Nchabo, omwana Faith iga are omwana one, omwana bw'endugu yane. Omwana oyo iga arerwe ase enchera engiya. Akaba ogosoma esukuru, agakora ikomi na ibere omwaka oria o era. Tata omwabo namoirete ekosi, akaba okogenderera ekosi yaye. Kare ekosi yaye bakamanya na omongwana oyo okorokwa Stephen Nyamareria. Bakaba bakanya goonchokanera paraa, bakanya goonchokanera paraa nabo tware goeta twabarora, twaeta twabarora. Egacha egakera omotienyi o gatato, akaira omwana oyo bakamenya nere goika ase omotienyi o gatano, bakarigigwa, bagaetana nomong'ina omwabo, oyio orenge na biara. Omong'ina oria, omwana oria akairana gocha kaa, akabera nkaa iga goika omotienyi o saba, tara oisini atano. Omorwa oria agacha baka ase enka eye, akanyora mama omwabo omwana. Bagakwana mama omwabo omwana, akamotebia, inche nomwana ntoigwanaine. Elias nere nabaibori, gose omoibori, ekwera ise tarengeo ang'e. Nabo nare gwancha ong'e omwana oyo, ng'ende nere ase ekebarua age kare Kisumu, tomenyere aroro goika engaki torairane nabo torabase konyora ng'a riomana riaturire. Mama omwabo akamwanchera, akamoa omwana. Ekero amoa omwana, bakarua chinsa ikomi na ibere chiamogoroba. akamoa ebagi y'omwana omwabo omoke, akabogoria chianga chiaye, akaa mama omwabo siringi mia tano anye kogorera omwana amabere, akamoa nerifu eyemo agorere omwana oyo omwabo ebagi eyio bairete agenderere nesukuru yaye. Korwa engaki eyio eachiete, ekero bwachia gokima mbia, mama omwabo agataka komanya rende abanto bachiete ase bare ng'aki baigete, ekero achia goaka esimi y'omwana oyo ekaba motecha. Agaaka ey'omongwana oyo Stephen ya malaria egasoa, bagakwana nere akamoteebia, Yaya, Faith osokire aake, lakini ngoirana are. Mama omwabo naiboretie amaswali, ekiagera ng'a Kisumu nomogeni ogenda oo, ndianyore abasaanire erio bache komotaria. Buna omonto akaombi ng'a yaya onye oyio omanyekanete oo nabo oranyore omoyo onde ng'a amotarie ake iga. Akaombia. agategerera. Akaba chingaki chitari nke, naende akamoakera. Omongwana oyo amoteebia ng'a, Yaya, egasi inde, orang'akere gochia mogoroba. Mogoroba ogoaka esimi, oyo amobekera eredio, abe aria osiibwe esimi obeke ase eredio. Obweng'e igo ng'a toteebe ng'a korwa feti yarwete aa tarehe ishirini na tano, mbakwaneti na moibori oye, gose mbakwaneti na mwana omwabo onde bwensi. Goika ase engaki yaigete, emesegi egatoma gochia ase omwana omwabo, egoteba ng'a Faith igaitire atindekire nyaroo y'egetanda, mogende ne serikali erinde mochie komo komorusia oo. Agwo oyio origete emesegi eyio agateba takwanwa. tarehe ishirini na moja yarenge rituko ria Friday. Nkanyora mokendugu yane ogontura mambia, ogontebia aya emessage nchachete aa, egoteba ng'a omwana Faith iga agaitire, akabekire nyaro. Nkaimoka, nkagenda mpaka ororo, na mama omwabo omwana, na abanto bande twarwete enka aa. Ekero twaigete ase enka eria, togasoa ase omotureti, tokamoeera ase egento giatoeire oo. Omotuureti narigetie kororokana, otatageti kobwatereria egento eke, ase engencho ateete ng'a omwana oyio mogoteeba noyo omomura ominto. Naende abana bakure baerire omochie oyio, nere bweka otigarete, takonyara kobwatwa. Tokarigia korora ng'a ekeene nabo amaete ng'a omwana oo naitire, lakini akoegerera ng'a omwana oo takora ki? Tabwatwa. Tokamotebia, Nintwe nabwo oranyore, ee, noyo tokabwate, nintwe ntokabwati bange bare gocha gokwa buna oyio akwete. Akarua agaakera omwana oye esimi, omomura ogokora bodaboda, agacha goika enka eyio, akamotebia, Igwa buna abageni aba bakoeresa. Tokamoeresa omongwana oyio, agasaba emesi ayio agasoma. Omongwana oria akagenda nepigipigi, lakini ekero okwamba korigereria, igo bachiete korora ase arenge, bamotebia ebise. Korwa abwo omotureti oyo agaakera omosesitani chiaigwa esimi, akamotebia abageni mbara, abwate amang'ana are iga na iga na iga. Akamotebia batebie bache bake egetuki. Tokagenda mpaka egetuki, tokanyora omosesitani chibuno are, tokamoeresia ase amang'ana aya, nere akarigia gokwana enkwana eria omogaka oria akwanete. ekarigia koroka nang'o mokenyomba mbwaba, mbarigia gotosugurikera. Tokarua bagatotebia genda baka ase obisi ya siri eye ogembo. Tokagenda baka oo, togasoa obisi eyio tokanyora omokubuni oo are, tokamoeresa tokamua emessage agasoma, akabwata esimi agaakera omoasistani chibori akamoboria, abanto mbacha bwoba bare iga na iga na iga, ng'a ee mbacha oo. Ekero bakoaba kemessage gwasoma inki gwakora? Ng'a tindakora kende. Nabairani gocha agwo, momura oyio abwatwe, moende bake ase enyomba eyio, morigererie ng'aki ekororokana, mokorora ng'a Rama inde nere ororo, mong'akere esimi. Tokairana naende korwa obogemba mpaka egetugi, togasoa bisi eria, tokaera esara ende yaya, twatoma buna esimi yacha. Bagatotebia yaya, ntomanyete ase omomura oyio akare, toe chibesa tobeke chipiguba y'amaguta tochie komobwata. Tokaba tokabaha chibesa, bakagenda. Tokabatebia oyomo oito arwao bagende amo nabarabwo, bagakana. Bakagenda abanto bamomachie kogacha goboka, chidakika ng'a emerongo etato iga bakairana gocha, bagateba momura oria okorora taiyo, otamire. Tokabatebia yaya bono togende kuringana buna eriboti yarwa ogembwa. Omogambi oria naende agasoka gochia ensemo, agateba ataete koakera iso momura oyo esimi. Ekero togenda amo nere, ekero asuka gochia aria ake esimi, akairana agatotebia ng'a, Otebire aa kare ase akoruga kebege, tiga toraganya ogoika ka tomanye kogenda. Tokaganya mpaka ang'e chinsa ibere, tokamoboria ng'ai bono togokora aa. Agateba bono togende mpaka kebege tomopiki, tomanye kogenda mpaka bwoye achie gotoiborera enyomba eyio. Togaenda togoika kebege aria, bado tokanyora mogaka oria taiyo. Naende agatotebia mwakong'e epigipigi, rimaete asare ng'a nenchikogora ki? Nchikomoyie. Tokarora buna obochancha bogenda togokorekana, aka tokamoa ebigibigi akagenda, intwe tokagenda ka, tokabaganyera ka. Chidakika emerongo etato iga akamoreta, ekero amoreta, akaigora enyomba, ekero aigorete enyomba twasoete ime, onye aria tware gotebigwa oborangeti mbwarire ense onye aro, oboyia obobariri, naborera aa omoito norengeo, namarangeti ande. Tokarusia amaitaari, tokabeka kando, tokarusia oborangeti bori. Nabo obwate chinyambo bogokora ng'a chingaki echio amobegete nse, nabo abwarete rende gokana kobo. Ekero twarusia nabo twarigeretie enyomba ancha ategete ategete iga, togatema gokwana nabasikari aba, rakini bagatokani ng'a yaya kende tikeri aa. Na omogambi oye rende agakana ng'a kende nkagora tiki nkeiyo. Tokarua abwo, tokaenda mpaka Itumbe ase CID, tokabeka amang'ana ayoo, Ekero twanyabeka rende, baria bagasoa gosugurika baitumbe. Bagasugurika, naintwe togenderete gosugurika nka, mpaka egaikiera engaki omogaka oyio abwatetwe, na omong'ina oyio, na omokairwa oyomo naro obwatetwe, barenge abanto batato. Bakabera itumbe, kobara itumbe bado, omosacha oria naagete esimi, agateba ng'a, Ndaisa kobaretera omoiseke oino ore moyo, inki morakore? Agwo akera ise gochia echela. Moganye chuma, nkobaretera ande omoiseke oino. Ekeene togane rituko ria echuma erio, echuma erio ekero riaika, naende agaaka esimia ere bweka, agateba aya amang'ana bagasegete, morusie omwana oyio aria ase enyomba eria mwachiete, na inche imokonyora nde moyo. Rituko erinde tochiete oo, nabasyaidi bono, nabasikari bogembo, nabaitumbe. Na riria tochiete, tokanyora omobere ng'a nigo orenge ase ayio ase twachiete, na erio bare konya gotoira bweka bweka, ase engencho totari komanya nki bare gokorera igo, lakini rende buna Nyasae are, ntwanyora omwana oyio, nonya osarekire, twamoreta komobeka ase emochari y'obogembo, rituko ria mambia, komoreta tone komoenia. Bono intwe buna ogosaba gwaito, tware gosaba abanto b'omoyo omuya, batobwatesie. Ee, enki eye ninse ere. Nonya ne chibesa chiatumegete, tokwana gokabesa kabesa ase engencho igoro nakorete tiene, yaani akoretwe post mortem, tiene natagere gokorerwa, echi ne chibesa. Onye nabo nare gosaba ng'a omogabana oito Simbarati, omo omokansoro oito, eh, Joseph Soa Nyondari, batobwatesie, nabo igo na human rights etobwatesie, erinde tonyore oboene bwa omwana oyo, egere omwana oyo atigete omwaka obwate omwaka na emetienyi ebere. Nere asuke, nere eke ache koba ekegori kia mambia. Nabo nkarete ng'a nabo toikeire igo. Ase amarieta a Wycliffe nkoigwa nyobwanchwa abo nigo ndaisemwa kw'omwana o nyagosira okorokwa Faith. Korwa buna ripoti yachete twachakete korigia omwana oito tariki emerongo ebere na eyemo ritang'ani igo twachiete tokabeka eobi ase polisi station ekorokwa Itigo tokaenda Ugembo. Police station tokabeka eripot togatuma gochia ase egetaseni gia gia kiegetuki aa no twanyorete ya assistant chief baka tokabaeresa rende na amang'ana twarositie korwa obe muna twatebetiwe baka ba authorise riria okogenda baka ase enka ya omochie oyio kuringana na emessage eria ba baorogetiwe na twachete na abanto ba community policing imo assistant chief na abasikari ba egetuki. Nabo twaigete tata omwabo omwana nere otoigorerete, togasoa nyomba, tokarigereria, ase eng'encho rende abasikari aba batabwate okobua kwa ogochekia enyomba gose batabwate ebifaa binde bia ogochekeria enyomba, barabwo egento ba expect korora ng'a barore ng'a gose egetongo nkere nyomba gose amaraba na omoira ororo aye arabaorokie ng'a omonto natindekire. Ekero banyora ng'a kende eki gionsi tikeiyo, bagatwanchera nere, bagateba, Bono ase engencho nitobwati nchera y'ogotagora gose korigia chinse, genda ase CID nere erabakonye ase engencho y'ogocha gokora amang'ana aya. Tokaenda ase CID ya Itumbe, yabeire kobwati ring'ana eri, goikera ekero momura bweka acha gokwana na tata omwabo akamotebia obomaene ase omwana amobegete nyaro, egekogera agatebetigwe ng'a atacheti korwa ase ebisete, na bakorigwa neserekari ya Asaria ase akare emorete. Nabo agachete akaeresa amang'ana ayio, omogaka oyio agatebia abasikari baito be Basili, Mambia aya eyio yare kobwatia? Nao bachiete ase egetaseni ki'ogembo bakaeresa disi ya ogembo, ekabwaterana abaitombe goika bakagenda mpaka ase enka y'omogaka oyo. Ekero twaigete ororo, mbateemete gochekia nyomba, lakini rende. Goetera nobomani eserekari ebwate, mbateemete gokong'onta nse nomote babwate ase engencho koigwa ng'a yogenderere asoke korwa egiraundi egekogera kera onsi aremire nabo okoigwa ng'a egento nkere ke ase aya natagwete. Ekero bachiete gokong'onta ase aya koringana buna omomura oyatebete ng'a nwamotinderete bakanyora aro ng'a ekeene, enchera nere ase ayio akorete eriogi ring'ai korwa ki naremire. Na abasikari bakorete emeremo emiya y'okorema, ekeene nabo banyorete omobere oikore inse. buna bayurusetie ororo richuma eri riaerete. Iga ase obweng'e, Serikali inchakorete egasi eye ere engiya, ase engencho y'okobwatia ring'ana eri, goika buna twanyorire omwana, tokamobeka mochari, kera ekemo giakorekanire, postmortem yakorirwe, omobere nosaregete. Igo bono ase obweng'e koria togoteba naki, omwana oyo nabwenerete, na efamiri eye nebwenerete konyora oboyene bwabo. ekogera omomura oo tari ganyore mwananchera iga ache omoikoruka, na ogosaba gwaito chia ase eserekari. Nero koyaikeire iga, naende tobwatisi nomwana oyo na efamiri enyore obomanene bwabo ase engecho y'ogosiria omwana omoke. Okwo nakwo ogosaba gwaito, nanene mono rende. Amang'ana aya gatobwatire efamiri eye nere ense. Ntobwate abarai, mwa MC oyo naro ororoche ose Rusonya, ntobwate mweshimiwa oito Innocent Obiri, nanene mono omwana ogo are omonyaroka, Togosaba ng'a Omong'ina Doris Tonya atokonye ase engencho nkoba are okoigerera amang'ana y'abana abaiseke, akonye efamiri eye goetera ase okonyora obomanene bw'omwana oyo. Okwo nakwo ogosaba gwaito buna efamiri. Kero kende onde nare obwatete korwa ase efamiri eyio esati eria ase. Efamiri oyore obwatetwe gose orangeretigwe ase engencho abete demanded nomogaka na omong'ina. Omong'ina omogaka nere otebete omong'ina tiga ache inche nabeire nkobera isiko amatuko amange. Naye nekero nachete ekisii eke nigo nakenyorete, mobosokano egekone omong'ina orenge kamo nomwana. Igo omonto obwatetwe nomong'ina, ekero omomura acha, nabo akasira rende nere obwe ore ime oganyete airwe koti ase engencho y'okogambigwa. Igo korwa ase enka eyio omonto obwatwe nomong'ina, amo nomogaka, korwa agwo bono neserikari toire tomanye ng'a inki egokora gochia bosio. Momura oyio nabwatire ebiara, nachiche aga. Kero abwene aigu aikire enka na nanywete esumu akairwa nyagitari noari lakini rende buna chiribori chikona gocha obeire mbuya are naende nabo arabaise gocha goika kotini bwango iga ase eng'encho tari monto ore mahututi otanyare koera ase ekero akorete. Okwo nokwo ogosaba gwaito. Samaritan aye ekebande, okorokwa Amos Osoro Nyamao. Korwa enyanuguti sublocation, omwana one iga arwete iga iga buna omong'ina one are esa, ekero arwete iga iga omong'ina one omura oyio nagachete enka eye iga akamomwanchenta taiyo, twabwate naende emechando ende eye twabwate asigete ngochi gocha gontebia ng'a yaya eh ng'a Faith, bachire amo na omonto Kisumu. Nkamotebia omonto oyio nomomate? Akantebia ee namomaete. Nabo nonya in short, inche ngaikera ng'a nkaira ng'a omwana one iga agachire ase agiya, chisemi chikanya goakwa, akaba motecha, mpaka chingaki echi chi'omoerio, twachete konyora information ng'a omwana one iga aitire atindekire nyaro y'egetanda, emessage eyio eruete ase omwana one oyooo. Kabere bambwate abana bane, mbwate omomura, na Luka nero yatomeretwe emessage eye kobwate omomura, oyo nyagoitwe na oyogatato, na oyokana ere amoyo are. Na omwana oyo nyagoitwe nyagosira nabwate omwana, omwana noyo are iga abwo obwate omwaka oyomo na emetienyi inana, nyanderie okobua eserekari eye arenge kombwatisia, obosibore botoke, na oboasioku. Ekiagera omwana oyo nigo aitire naende agatindekwa nyomba, abwo ase eserikari ngosaba ng'a etarenge gwancha erore ng'a ng'aki bono egotokonya, ekiagera human rights nichire ororo, abachaneti ong'ira, abachumbe babo base iga, aba mca, se abaseneta baito, ekiagera egento eke iga negekorwa egekong'u sana ntitanya koigwa seito iga iga. Boaz, ekiagera nonya narenge gosagochia eserikari enke onye ase iranyare, aye nare amang'ana yane nabwate. Onde akomoaka, Nonyare gototeebia, ekero mwaimogetwe n'abasikari kogenda goika ase enka eye, naki mwaigete, naki mwanyorete, ekero mwatagete korigia baka bokaikera ang'e omoberenge oyo ng'a. Ekero twachiete ororo, baria bachiete oo, ekero twachiete oo togateebigwa, Tokaenda ase omotureti, bagaanchera omotureti, togaenda ase omoassistant chief, tokagenda abwo mbwamache ogo ere, na intwe nababaasi, bakamanya korwa agwo bagatotebia ng'a bono egento eki mogokora, mokogenda morigereria abaebi bagende baigure enyomba eywo, morore ng'a omonyene omonto natindekire oo. Bakarigereria iga, bagatotebia ng'a bono egento eki mogokora, intwe ntokonyara komanya gose omobere nobekire iga iga, mokogenda ase CID, CID ekore emeroberi yaye. enuse, mpaka bono buna omwana aachete gotoa information eywo ye emessage ye omwana oywo amotomerete, goetera chinguru chia Nyasaye, akamotomera agateba ase atindegete omwana one. Ekero abasegi baachete bono, naki baachete eprocess eywo? Nonyare ororo gose mwenga oo? Eprocess eywo, ise iga abwatetwe, ekero ise abwatwa, na ng'ina akabuatwa. Bono ekero ng'ina abwatwa, na omokageru naro akwanete. Ase akameakeru agateba ise oyo bono okorera yane nigo atebete ng'a tingokuanchia bweka, akarangeria mokaye. Mwana oyio akameakeru ekagera agateba ng'a konyara otamire ochire ase achiete gochia abwo ase esedi yakorete uchunguzi yaye, abwo ase ntamanya. Bono ekero bakorete uchunguzi yabo, mwana oyio akameakeru akaa tebia ise ng'a yaya eh, omo oria moitete eh, mbegete eromu gete.

Koreng'ana buna kwaigwire orobocho iga korwa ase efamiri ya Faith, oyio onyarete kobogakurusigwa ase enkeya iga yabo amo n'omwancho oye, na magega y'emetienyo etano na gotogekana gakwete. Bono buna ere edesturi yaito ya Busongo Vibes, goika tonyare koba tokogenda ase ensemo eria ende ya omosacha oria ore omokagerwa, Nigo twatebigwa nigo are ase nyagitari eyemo aiga ase omochie bw'ogenbo, egere toikwa tokonyora oroboti rw'abene korwa ase are, ng'a niki kiayobeete goika Faith agasiria obogima bwaye. Na ande mono ntochie kogenda goika ase enka eria y'abo omokagirwa, egere tonyore information echierete ororo, na komanya niki kiagerete goika Faith gosiria obogima bwaye.

Omonche omorigereria abugete eseni ya Busongo Vibes buna natiga kobatebia nigo nakobeka esabari eyemo ase eyemo goika ase enka yende ya kabere. Aiga ase Faith anyarete koba kagotoka gatindekire nyaro ya egetanda. Lakini korende nigo naikire ase ensemo y'ogembo aiga ase naye gochakeria esabari yende ya kabere. Lakini korende sawari eye terechia kogenderera korwa ase ensemo eiga, ase engencho omokagirwa oria ogoirete Faith na goikera bono iga nigo are inse y'abanyanyimbo na ime nyagitari eyemo, ase engencho nigo atemete konywa esumu na gwaita, lakini korende akairwa ase nyagitari agwo ase abekeire oborendie obotindi. na ase ensemo y'abaibori baye Tata omwabo amo na Momo omwabo, bonsi nigo babekire ebiara aa nse ya abanyanyimbo agwo totanya koba kobaikera na kobakoreria e interview. Bono esabari yaito nigochia gotenenera gaiga goika naende ekero ekegambero ekero abakairu bachia koirwa ase ekegambero nabo togochia gochakera esabari yaito yende ya kabere. Goikeraga iga, nonya togokorera ase rituko ria rero, inche nigo nkorokwa Nyabuto Dennis, gose nabwo gwancha ondangerie Kuntu.